Din id-darba verżjoni rooftop. U għal darbohra reġana dan id-daqxejn ta' supermarket xkejken hello pero fih minn kollox. U minn ftit ieħor it-timijiet tagħna seħtlu hemm ġew u Permezz tal-ingredjenti tagħhom se jippruvaw jgħaqqdu l-platt li aħna qed nistennew minn għandhom illum, mhux hekk? U la qed insemmu t-timijiet b'kollox għandna tnax-il tim li ħa jkunu qed mhux jiġġieldu, isajru. Isajru biex jieħdu il-medalja uffiċjali ta' The Malta Barbecue League, it-tieni waħda, u 5,000 ewro cash.
Naraw min huma t-timijiet? Tlaqna. Yes Boss. Maħna għanna lil Mark għandu 37 sena u xogħlu propju u flikel għax huwa xef. Minn meta kien żgħir Mark kien jipprova jsajjar, jesperimenta u jipprova ingredienti ġodda u riċetti varji biex bekk beda jaħdem fil-ċina ta' 17-il sena. Lil Mark daħlu fil-kompetizzjoni n-neputi tiegħu Irvine. U dan huwa n-neputi Irvine, għandu sbatax-il sena u daħal f'din il-kompetizzjoni għaliex jemmen li jista' jġib iktar esperjenza, meta kien iżgħar kien jitpaxxa jara lil nannu u t-tiju jsajru u minn hemm beda jħoss ġibda lejn it-tisjir. Kellhom mumenti fejn ġieli ħadmu flimkien fil-kċina u jistħu li l-ħaddiema kienu jirrispondu għalihom bħala Yes, boss! u baqgħet imnaqqxa bħala frażi li jgħidu l xulxin u b'hekk semmew it-tim tagħhom Yes Boss! Dan hu Renton, għandu 22 sena u jaħdem bħala System Administrator. Xogħlu m'għandu xejn x'jaqsam ma' tisjiru jħobb il-karozzi iżda okkażjonalment iħobb jitfa' xi ħaġa fuq il-barbecue b'hekk iddeċieda li jidħol għal Barbecue League. Dan hu l-ħabib ta' Renton, Ramses għandu 23 sena u hu self-employed. Ramses ukoll iħobb isajjar speċjalment fuq il-barbecue u forsi jaf isajjar ftit iktar minn sieħbu Renton. Renton u Ramses ma użawx l-ewwel ittri ta' isimhom biex isemmu t-tim, iżda żammewh relatat mal-barbecue. U peress li waqt it-tisjir fuq barbecue probabbli tibla' ħafna duħħan, dawn għażlu li jsemmu t-tim. Up in Smoke. Dan huwa Ramsis għandu 31 sena u jaħdem bħala pulizija. Il-passjoni l ċina bdiet meta kellu 15 sena. Beda jaħdem f'restorant wara l-bar u kien wera x-xewqa li xtaq jidħol jaħdem fil-ċina bekk li mallem tiegħu taħdan iċ-ċans. Meta spiċċa s-sekondarja, daħal l-ITS. Dan huwa Ruben għandu 47 sena u jaħdem bħala instructor u aviation officer. Ruben ilu jsajjar għal dawn l-aħħar 40 sena u l-ambizzjoni tiegħu hi li xi darba jmur fl-ispazju u jsajjar għal Richard Branson u Elon Musk. Ramses u Ruben ma kienu xjafu lil xuxin qabel, iżda t-tim tal-produzzjoni laqaħħom biex għaqdu t-tim. Ma kinux jafu x'ser isemmu t-tim, però mbagħad ħadu l-ewwel ittra ta' isimhom u ħareġ l-isem RR Gourmet.
U dawn huma t-timijiet tal-lum. Iva, issa wasal il-ħin biex indaħlu Xi ħadd daqsxejn kif taqbad tgħid, illi jkun jista' jdurhom, ikun jista' jgħinhom. U biex inżommu. Kien ġi u. Eh, kien inzerta burger, kien inzerta issa. Issa naraw il-lum.
Imma, iktar minn hekk biex inżommu tradizzjoni, sidinna l-istess wieħed tal-ewwel wieħed. Għax aħna kollox. La morna tajjeb.

Nilqakom fil-bar fis-setup il-ġdid tiegħi, xa. U għandna n-nies ukoll. Hello, kif intom? Ġa waħda ċabċib ejja tlaqna. Għax dis-sena għal grazzja talla nistgħu. Għax meta ġi Daniel naħseb konna għadna, mhux konna għadna konna. Konna ġajna bil-restrizzjonijiet. Bil-restrizzjonijiet. Abjad jew aħmar. Jiena abjad.
Mela. Arba jibli mbid is-sena.
Ora kif bil-cocktail. Versi tajt.
Inti abjad jew aħmar? Jien aħmar. Mela ħanfer għalija.
Dan, kif kienet dis-sena li għaddejt minna?
Tajba kienet ta' jmin ovvjament kellna naqra ġen. Għala ma tirpilija kollox, u? Bil-mod il-mod ejwa, zissa. ċinċin. Għen għamlu ċirs fuq għadjera. Għal sen oħra.
Ekku.
Hmm.
Kont il-ftuħ tal-ewwel programm u qed niftħu t-tieni sensiela bik ukoll. Thank you.
Kif kien il-feedback jekk tiftakar? Tajb ħafna, ħanajlek ħafna. Issa sena l-oħra nsertajt inti għal-burgers, ġifieri għax ħaġa. Mhux hekk.
Dis-sena
imraħ f'xi ħaġa hekk ġdida Biex tibta ikel partikolari, x'naf id-dem ta' eh, Isem, palissa fuq l-Asian bat palissa. Asian restaurant. Darba għanna sezzjoni sħiħ anka fis-supermarket. Asian ġifieri.
Asian u dar waqt niftaħ pizzerija. Nabu naqra differenti.
Kif nista' nibqa' nġibu għal kull tip ta' ġaġing tajja. Pizza tajba eh.
kull barbecue għax dejjem. Eh, tista' mela, tista', tista'. Ejja, bħalissa dejjem bil-proċess nipprova mhux dejjem ġew tajbin. Għandi grilled pizza.
Vera tajba.
Ma Daniel ħankunu qed nintaqgħu matul il-programm kollu ħajkun qed idur ukoll mal-kontestanti tagħna qed jom xi pariri u forsi anke imma qadalhom xi naqra. Issa ta' min nispjegalkom li l-ewwel eh, ftit programm li se taraw it-temi ħajkunu abbinati ma' pajjiżi tajjeb. Fil-fatt minn hawn ftit ieħor ħanikxfu l-ewwel pajjiż u l-parteċipanti tagħna hemm barra ħajkollhom isajru xi ħaġa illi tirrifletti 'il dan il-pajjiż issa x'isajru dik f'idejhom. Tagħna dan. Nikxfu? Nikxef.
Mela jien ħa nikxef u inti mbagħad urilhom daqsxejn iktar. Tajjeb? U illum il-parteċipanti tagħna ħa jkollhom isajru fuq tema
Amerikana. Amerikana!
USA!
U bdejna bil-kbir bl-Amerikani. għalkemm dawn tista' tgħid li saru famużi għall-barbecue minħabba l-influss ta' kulturi Afrikani, tal-Karibew u min jaf x'iktar. Fil-bidu t-tisjir kien isir bil-mod fuq iz-zkuk. Dan l-istil huwa magħruf bħala barba coa fil-Karibew. Meta l-Ispanjoli bdew jiskopru l-Amerika, allura skoprew il-barbecue wkoll. Magħhom ġabu wkoll il-ħall u l-ħnieżer. Anke l-barbecue sauce twieled fil-kolonjaliżmu Spanjol, u allura llum nistennew din it-tradizzjoni kollha fil-platt tal-parteċipanti tagħna. Din u abbundanza għax l-Amerikani kollox kbir jaraw. God Save America!
Mux kontent bik, eh? Ejja, ma x'namel, għax is-sena l-oħra, min kien jaraħda, kellna dil-ostrina ta' buttuna. Tajdi li ostrina, kull darba li ta' fassa. Buttuna l-ħamra.
Xi ħaġa
Ma taħdimlix li kellna qisu n-nar jitla. Allura dis-sena. Ara x'għamel, ara x'għamel, sinjuri. Eh, din hija sistema. Ħanina dinja.
Imma hija sistema vera tajba għax kull ma tagħmel eh. taqbad zokk. Ġifier tagħmel tlieta tnejn wieħed. Ingara u kif ingara jola, ma jola dan ta. Mela naħseb aħjar tesaq naqra hekk. Mela kontestanti lestu ħajtikom it-tritu wan. Tlieta, tnej, wieħed. Le, le, le, tiġru xejn għax ma ġara xejn ta'.

X'qed nagħmlu? X'qed nagħmlu? Mela, llum se nagħmlu surf and turf, eh, platt Amerikan b'daq xejn differenza imma. Ah, noħolqu bażi ta' hops, eh, ma morru b'daq xejn homemade chili sauce, eh, se nigriljaw il-pineapple, u mbagħad nibqgħu nibbildjaw fuq eh, l-ribeye steak, li ovvjament se tiġi msajra rare, eh, lobster, Ovvjament. Ovvjament, inkella ma jistax ikun surf and turf. U wara sa nagħlqu ntfaw il-bone marrow għal fuq. Bone marrow huwa l-mudullun tal-għadam ġat fajni fuq il-barbecue hawnhekk. U nagħlqu bih. Minn flok sos għanużaw lilu bħala battery fatness taste. U tfajtu bil-lest.
Għax jieħu l-ħin.
Jieħu l-ħin.
Irvine, inti rajtek tagħmel. L-sweet chili sauce u qed nara l-lobster. Il-lobster qiegħed hawnhekk. Ejja. Qed tittik iċ-ċans jiġi ftiegħu. Eżatt. Tajjeb mela, minn hawnhekk għal għand timtu għal għand sal.

Naqt season jgħidhom u tfajthom għax jieħdu naqra ħin u għandna l-korn on the cob eh, bdil knieħ bil-botiru naqra seasoning. Li issa l-korn on the cob ikolli ngħidlek li hija Amerikana. Iva, Għandek ukoll fresh herbs, eh? Ġifieri. Dan rosemary għal mal-bone marrow. Sewa.
Ma għalikom taħt mhux bin bil-kwit tajjeb.

Mela, qabel ma nieħu l-kumment minn għandkom, hawnhekk għandna curious fact ta' Malta nisa ngħidulu. Mela hawnhekk għandna lil Ramsis T. U hemmhekk xejjer li waħda ħuduh naqra Ramsis. Ramsis. Ramsis A. Mela hawnhekk għandna tnejn mill-erba' Ramses illi għandna f'Malta u nsertaw illi telgħu bil-polza fl-istess ġurnata biex jikkompetu kontra xulxin. Ara naqa' x'curious fact dik. Ramses, x'qed tagħmlu? Mela, eh, kif rajna l-bandiera tal-Amerika, eh, morna mill-ewwel moħħna mar fuq Texas peress li Bħala l-Amerikani, bħala barbecue, iħobbu l-Texas huwa wieħed mill-iktar states famużi għal barbecue. Eh, u eh, qed lura ħanamlu Texan rub beef u ħanamlu wkoll qed nagħmlu barbecue sauce. U fih ħa nimmarinaw it-tiġieġ. Ruben, inti x'inhi r-rwol tiegħek x'qed tagħmel bħalissa? Xogħli għamilt ir-rabb għax Ruben, rabb, allura għamilt naqra r-rabb diġà lest il-prodotti insomma li qalli. X'qed isir hawnhekk?
Hawnhekk hawn il-barbecue sauce għamilni ħissa diġà lest.
Hawnhekk qed nara xi frott, ħawħa? Ħawħa.
Ħawħa. Mela, ħawħa.
All right. Mek ħanamlu grilled eh, pineapple salsa.
Sniet intelfek eżatt daħalt li. Ma ġara xejn, ma ġara xejn.
Eħe. Mela, u dik ħat isserva ma' Texan beef. Mela, u mbagħad qed nara daqsxejn effett għandek il-kola u xek. Eżatt, il-barbecue sauce qed nagħmlu bil-koka. Tajjeb, ġifieri ħad tkun qed titfgħu hemmhekk biex mal-pineapple. Le, le, il-barbecue sauce. Alright, ħad żidlu l-kola. Qed isir bil-koka.
Tajjeb, alright, ħanħallikom għal-kwiet jiena. Tajjeb, buona fortuna, Ramsiżijiet u Ruben ukoll issa laqgħet. ċinċin, neċef. Cheers, boss.
Wieħed għalik ukoll hija. Ma għadha ġax tgħidli armaj bil-cocktails dis-sena wkoll, eh? Dis-sena sena versatili ħafna. Ma ngħidlek mhux għax fiċċu ma għandejja ta. Nurikom għandu l-għada.
Eh?
Mhux ħafna li jien għamiltu x'affarijiet.

Chef. Għidli boss.
Mela.
Kieku inti ġejt preżentat bit-tema Amerikana. Aha. U b'dik il-pantry.
X'kont tittina?
Naħseb jiena kont nafas naqra fuq affarijiet aktar differenti. Iskulħat mora xi ħaġa raffinata meta. Aha.
Għax American food huwa naqra salvaġġ. Eżempju, jien kont nitħajna me xi corn dogs. Li huma?
Eżempju, jkun salzett bil-pannura, deep fried. U għandhom kollox, għandhom il-fqi, għandhom. Le, le, pentri għaw għandek biex tagħmel affarijiet. Jekk rajt sew ma ħatta minn ribs. Ma naħsibx laqas ma ħatta ma minn burger. Burger, biex hekk. Eh, Imma anka anka eżempju bħala sajd, eżempju l-Amerikani l-iktar ħaġa li li li jużawha cornbread, coleslaw, l-ispana għadni ma rajt xejn minn dal-affarijiet. Ġifieri rajt naqra affarijiet eħel kif qed inti raffinati. Naħseb provaw joħorġu ftit out of the box imma Eżempju jiena kieku kont nagħmel eżempju daw għandhom sija chowder eżempju daw ah, għandhom chowder dik is-soppa li naqra dik. Eżatt għandhom ħut selection qawwija kont nagħmel klem chowder u ribs. Tifhem naqa cornbread, il-cornbread ma' ribs tal-bliħ. Taf x'qalli fil-bidu?
Mm. Illi jitħajjar jieħu sem. Ejja, kull Issa tista' dis-sena. Dis-sena tajb li ngħidu. Dis-sena ftaħni għal kulħadd kontra ta' sena għaddit li kien naf għal nies emiċer.
Imma le mbagħad nitilfu kek le le le għażan ħallik. Għażan ħallik. Isma', intu dawra miegħek xef? Tlaqna. Tlaqna. Yes boss, mhux għalik, għalihom, hekk ah, jisimmu dat tim hekk jisimmu dat tim boss. Mela, eh, xef, ilek id-dur, smajt diġa xed jam, mhux ngħid nispjegalek. Hemm xi ħaġa xi tistaqsi. Li xtaqt insaqsi biss u kif ħajsir il-plating.
Għax dis-sena tajb li ngħidu biex kun taf illi kull tim għandu l-istess plat għal kull episodju. Tajjeb?

Ilek, ilek tberri. Fil-fat il-ħobs għatajtu, għal xiex għidu. Ejja, ejja.
Ġviri, xef, jek tgħid li għax la mużbu xamiltu naqri kbar, ħabba den. Alright, alright. Xef, xalqu għalla jibirku. Issa, mela, qed naraw il-laħam qed isir, għandu l-bone marrow, għandu l-lumi, għandu l-pineapple, għandu x'interessa kek minn dal-plat. Fem, l-ingredienti kollha sbieħ, pero għadni impressjonat kif ħajsir il-plating, ġifiri, inti ħatamil ribaj

Qiegħed miegħi biex jagħmel il-pożi. Mulli hemm ejja tlaqna x'hemm fuq it-timbiel.
Ġejna niffittawkom issa qegħdin tnejn. Tajjeb. X'hef? Daw jekk fimt sew ħa jagħmlu xi ħaġa li qatt ma smajt biha, ġifieri jista' jkun xi ignoranti jiena wkoll sewwa. Li hija Mhix ħaġa komuni Malta ma. Eħe? Lobster rolls mhux komuni Malta. Eh, le, min- ah, kif kif eh, kif se qed ħabbatkom da xogħol jew le? Sissa mexjin tajjeb, ta' mexjin għandna tima tajjeb. Hemm l-affarijiet chicken wings u l-corn on the cob u l-bomero għaddejjin. Noqgħod naqa' magħhom jiena Remzi qed jieħu ħsieb eh, għax nagħmlu l-Philly cheesesteaks u qed jieħu ħsieb is-sos biex nagħmlu mal-lobster u issa nisiżinjawhom nitfgħu l-lobster bil-mod. L-lobster ma tantx jieħu ħin ħabba li fuq il-grilja. Ma qed nara ħafna ingredienti, il-plating kif ħajsir ħa tagħmlu lobster roll u Philly cheese daqqa? Għax kompletament differenti l-affarijiet. Bezzun u bezzun. Ġiex bsiesen ġifieri. Eżatt, u bad għandek il-bone marrow Ħajkonna naqxejn ħobs bl-olive oil, ħajkonna l-corn on the cob ukoll. All right, tajjeb. U chicken wings. Isu pletter ħanamlu aħna. All right.
Pletter ġo platt. Pletter. Fem l-Amerikani jħobbu jagħmlu il-pletter, ġifieri. Pletter ġo platt.
Mela, chef, diġa beda jnaddaf, qiegħed il-qudiem donnu. Organizzatu.
Ruben, bil-lest? Eh. Sija għattu li fil-bidu kulħadd jgħid li sija. Tgħaddi.

Bana l-kon u dħom. Ġifitu ħatamlu tip ta' platter u koll. Isu eħe, bej platter, platt wieħed imma mhux mhux hekk.
Ġifier ħajkonna platt li ħajkun fih taljata. Kemm jista' jkun chicken skewers.
Salvaġġ la Amerikana.
Eh, fem Amerikani.
Goff.
Bullek.
Goff. Ramses, ma' xejn.

Ah, tajjeb ħafna. Mhm. Però spicy ħafna. Għalija tajjeb, però m'għandux tomata barbecue sauce. Għandu bżonn iktar smokiness, jekk hu smoky barbecue. Eħe, xista ħantuħ miegħu fil-marini tħan tfaw lasel miegħu għalhekk għamiltu aktar spicy Alright, ħalli. alright. Le, u pala, pala spicy sauce tajjeb. Le u spaj u Imma huwa mhuwiex- spicy m'għandux barbecue propja.
Shooter Ah. kważi.
Le, Shooter. jiena ma-

Meta bdejna ndur naqra bdejt nara naqra l-execution tagħhom. Kien hemm xi affarijiet li mhux bunix, doqna xi ħaġa li ma tantx ovvjament għax I mean Texas huwa ġiex affarijiet sorry, Texas huwa tliet affarijiet guns, hot sauce u barbecue sauce. Qed tifhem ġifieri u ċerta flavors rajthom overpowering. Ġifieri toqgħod naqa' attent jekk ħatajt huwa Jistaw jkorreġuħ tasab? Jistaw jkorreġuħ, imma. Jena ma nafx jek indu najtux, pero Mike minn timna, tim one tajjeb, jizbos, beda jgħidlu kif jkorreġuħ.
Għallu smoke ja, għallu aħra ftit l-alkohol tal-berbin ġo. Ah, beda jgħinu, beda jgħinu. Ġifiri vera xaġa sabiħa. Pero jendru tim tim, jendru tim tim, jenibdew minn jizbos l-ewel tim. Kif xtaħseb?

xi ħaġa żgħira full of flavor li jissoltu jagħtu meta eżempju tmur restaurant qabel l-starter. Mhm. Aħna American team, ma xint tmur American team għandek kollox. Trejt tal-ħadid.
Kif dejt tajt insalvaġġ taf kif. Tifhem għalhekk. Ġifieri dik tefat ingħalura għax jiena xtaqt nara xi ħaġa iktar Nagħraf, kieku eżempju għandu ribaj u l-lobster u hekk, kont nagħmel ribaj, lobster tail fuq għax xebba garlic butter, qed tifhem, u bone marrow fuqha. Għax l-Amerikani jekk jieklu. Issa, hekk immorru għal team 2. Team 2 hemm lobster involut. Team 2, team 2 ħajjarna ħafna, però li inkwetani li ma nafx li faħjem il-Philly cheese u lobster roll f'daqqa. Mhm. Ħajjar iffoka fuq wieħed minnhom għax dawk huma l-iktar żewġ affarijiet tal-Amerika li huma popolari, Philly cheese steak u lobster roll. F'da hemm restaurants l-Amerika. Ma bħala tema hija tem. Hija tem.
Ġifieri hemm restaurants li speċjalizzaw f'waħda minnhom. L-Amerika hemm restaurants li servu Philly cheese biss u lobster rolls biss. Pero għalija u riskju kbir, għax specialment Philly cheese, if you're making a Philly cheese, you have to make a promise. Dik hija, l-laħam ikun mqattar iq, Xebba b'basal karamellizzat u provolone. Provolone din ma rajtu mkien hemmhekk.
Imma jekk tirnexxielhom. Jekk tirnexxielhom they're gonna blow everyone out of the water. Jekk tirnexxielhom. U lobster roll istess, però lobster roll huwa diffiċli ħafna. L-ewwel ħaġa lobster roll tittuża l-brioche. Diġa kif qataw il-ħobs diġa nkwitawni, għax il-ħobs rajtu maqtuf ma' ħażin. Kellhom rewx hemm. jiġifieri Għandhom hemm. ma' l-ħobs għandhom għażla inkredibbli. Dejjem jimpressjonaw Vera, vera.
bil-pentri Ġifieri nara nara li l-pentri li nara hekk. Għan pessin ruħi. Pero eħe, if they pull it off, pero il-lobster roll u Philly cheese daw għazlu. Zewċ iconic American items. U ħajkollhom minnu għazji zgur. Ġifiri lobster roll specialment. Fil-fatt, bdejt inkellem ir-Ramses kien ħajuża t-tail biss, jekk tagħmel lobster roll, tuża l-lobster kollu. Dak huwa eh, il-flavor, l-aqwa flavor huwa fit-tail u fil-kloss. Tisem però l-kloss huma importanti. Eh, mor għal team 3.
Ilina, jiena rajtek bħal meta tieħu shooter. U jaħsdek. Kellu kellu l-backfire.
L-backfire.
Ħana raġuna replay.
X'kellu?

Veri, jien għalija jekk ma jagħmlu barbecue sauce u ma jużawx smoke essence jew molasses għalija Mm. problema. Għandi feeling li s-sos ħajtfaw il-baħar. Bħalissa huwa faċ, li tirejt 1, 2, 3 fuq execution. Bħalissa, Minna ma tajdenna, mela ma eh? tajdinna.
Tattinix il-gost.
Għadni diffiċli.
Għadek Għalija li tal-huma Għadek mhux 100%. Eħe, għax qed narhom sejrin tajjeb, però kollha għandhom taf meta tmur tagħmel test tal-karozza. U Taqbeż istop sajnu daqshekk, U tlifta. ħansa Qed nħossom li kollha għandhom fatal accident. ġifieri Għaliex ħajkollu. qajt tistaqsihom ħafna fuq il-plating, plating, plating. Għax American style huwa l-iktar plating diffiċli fid-dinja kollha. Terġa'. Tifhem mela, it-Taljani jipplejtjaw goff, però jużaw ħafna r-rukola, ħafna l-mozzarella, imma t-Taljani jifukaw ħafna fuq il-flavor. Il-Franċiżi jippletjaw kollox petit u ħafna platti żgħar, bħalla musbux. L-Amerikani l-istess jippletjaw kollox kbir. Is-suma nkwetati biex taxxaq il-platt vera żgħir. Jiġifieri dik mhix dejjem. Onesti, dik kattiverja ta' din is-sena, illi l-platt ħajkun mitfuħ fuqhom, issa naraw. Grazzi Daniel, mhux problema.
Insomma, grazzi xejn, inti għandi r-rol tiegħek issa huwa li tikklassifikhom għal xulxin. Murdur, murdur, wara naqra.

ma kellhomx aċċess li jaraw it-timijiet qed jaħdmu, jiġifieri ma setgħux jorbtu qalbhom ma' xi ħadd partikolari u dawn huma l-ġurija li għażilna llum. Ġurija magħna llejla għandna lil Lea Hogg. Għal xi wħud Lea mhix wiċċ ġdid fuq it-televiżjoni lokali. Infatti Lea hi preżentatriċi kif ukoll blogger u nsibuha fuq ir-radju wkoll u ma jistax jonqos li titkellem fuq l-ikel jew xi riċetta bnina. Lea hi gradwata ta' Lates, skola tal-ikel u l-inbid ġewwa Londra, iżda qatt ma ħadmet bħala xeff. Leah kitbet ħames kotba, tnejn fuq il-kultura u ovvjament tlieta dwar riċetti. Jekk int mhux l-ewwel darba li qed tara dan il-programm ma segwejt l-ewwel staġun is-sena l-oħra mela l-isem Ray George żgur tiftakru. Ray George hu propju r-rebbieħ tal-ewwel edizzjoni ta' din Malta Barbecue League u beda bin-namra li jtissier meta kien żgħir għax kien isegwi lil missieru jsajjar. U iktar ma beda jgħaddi ż-żmien iktar beda jesperimenta bl-ikel, kemm riċetti lokali u kemm internazzjonali. Ray George jistqarr li t-tisjir hu wieħed mill-ikbar delizzji tiegħu. Denise Dalton Denise imudella u stilla fuq il-midja soċjali fejn f'wieħed mill-profili li kellha leħqet sa 55,000 follower. Però Denise ħobb l-ikel ukoll u proprju fl-2020 fetħet profil fuq il-midja soċjali bl-isem ta' Dalton Eats underscore MT fejn tipprova l-ikel minn dak fast food għal ikel fejn eh, ir-restorant ikun b'xi Michelin star u ovvjament ma jistax jonqos li tella xi ritratt.

Titbera tkun ħażina biex ma taġabni xaħġa. Tajba, tajba ħafna fil-verità. Bħala tija ma jina għalija edha jem, pero kikun neħi l-pineapple jena. Issa intom ma nafx kif xtaħsbu bħala.
Toma tajba ħafna. Jina ġbitni.
Mhm.
Very nice.
Il-presentation sabiħa. Sabiħa ħafna.
Ħafna ħafna.
Jina naħseb American can be anything, imma. Imma jkun iktar.
Miex tradizjonali Amerikana, naħseb. Jkun iktar goffi, su. Ma però, presentation hija tajba ħafna. Hmm.
I like this one. U l-pron tajb ħafna. Ma t-toma tajba ħafna, u xejn. Ukoll, anka l-pineapple.
Għalija 100% American. Jiena rajt hot dog, wieħed mill-favoriti tiegħi, mill-ikel favoriti tiegħi, jiġifieri I'm excited for this one. Aha, US Diner style. Ejja. Aha.
This is what when I think of meta naħseb Konġo Diner. USA, oh. this is USA. I mean.
Hmm. Imxew mal-konċett li huwa Amerikan, jisu bħal meta l-Amerika mhux ħasseb affarijiet jisu ħafna nit u fissek mhux max mhux nit, imma Huwa l-istil Amerikan propja, eh, ġifieri għandek il-rol mimli jew laħam jew biex rimb.
Jina personal. Ma tantx laqat.
Anki jina, nipreferi l-ewel plat, ma tipreferi. Anki jina, anki, iżjed istil tijaj l-ewel wieħed.
Eżatt. Għax tisek ma tafx fejn se taqbad tikol. U ma naqtar il-DCL biex hmm?
tagħmel naqra chicken wing. Iktar nit, iktar nit. Le mhux nit, għawis affarijiet jisom. Ejja. Mhux veru, ma tista' tiegħem xejn tajjeb. Konċetta, jien għalija konċetta Amerikan ek. Imma għawis affarijiet naħseb. Ma kif suppost jien personali. Forsi plate to share, u da, ma nafx. Ekku, mhux ħalli jiklu jiet.

Mela bħala presentation dan ħafna aħjar minn ta' qabel. Number 2. Ma jaqtalekx qalbek lejha meta tħares lejha. Le, le, u ma jidhirx daqshekk. Daqs- eh, Daqshekk.
Tarni. Kien hemm wis eh, wis Inti tħobbhom għaddej. tħobb naqra kuffaġni. Ejja, jien personali, Kif imma kif inhu jiet jiet nit. Aha.
U xort hemm kwantità Xaqleb naqra ta' lejn ikel.
Turkish food jisu.
Aha.
Let's try it.
Tajb.
Da vera. Tajjeb, hemm laħam oġobni ħafna.
Dan għara partikolari, ma nafx. Hemm xi frott fih. Il-pineapple.
Eh? Pineapple u peach naħseb. Tajjeb ħafna. Laħam perfett.
Raġaw nfakru illi ħankunu qed nibbażaw it-tim rebbieħ skont il-ġurija illi ma tafx it-tim minnu. Għalihom intom numru. Tajjeb, il-1, il-2 u 3. Tajjeb. U inti taf min huma u taf kif sejru u taf xamlu u anka tħalt fikċina magħhom. Mela, Tajjeb li ngħidu li kien hemm qbil unanimu kemm bejn il-ġurija li ma tafx min kif ukoll bix-xeff li kien jaf min qiegħed isajjar. U t-tim rebbieħ tas-serata li ħa jkollu wkoll ir-riċetta tiegħu li ħa tmur fuq il-ktieb ta' riċetti b'risq l-ALS li intkom ukoll tistgħu tixtru huwa Jasbar!
Bħala ħin konna din tajjeb, ġifieri għax pjanajna kollox, Imxejna kollox jiġifieri pass pass. Bħala ħin ma nistax ingerger fuqu. Morna iktar, ovvjament inti l-ewwel ma tolqot lajn. It-toma hija importanti. Però l-ewwel ma tolqot lajn kif provajt nispjegalu. U naħseb li dik il-fattura nitna wkoll, ġifieri eh, kellna żewġ timijiet oħra li kienu kapaċi, bdejt nara xi bdew jagħmlu, ġifieri Kien hemm it-tieni tim kellu l-istess ingredjent tagħna li kien il-lobster. It-tim ta' warajna, u rajt ma kellux ir-ribaj, però kellu t-taljata li kien biċċa laħam. Ġifieri kellna nikkompetu ma' żewġ timijiet li kienu up to standard ħalli nkunu qed nitkellmu. Ġifieri ma konniex qed nikkompetu ma' żewġ timijiet tfal żgħar, konna qed nikkompetu ma' żewġ timijiet tajbin. L-importanti li żammejna l-kalma, mxejna id f'id u naħseb li għalhekk wasalna fejn wasalna.
U din twassalna l-iktar mument antipatku kważi. U eċitanti.
Issir tafhom il-ftit verità kull ma tqajna ftit minuti vera ssir tafhom. Però fil-verità hemm 5000 euro minn l-unur ukoll li tkun iċċemmi. Għalej ħammorru. Issa, mela, minn hawn Daniel jiena nixtieq nistiednek li ntuhom ir-riżultat wara l-votazzjoni tal-ġurija. Mela, skont il-ġurija li ma jafux min sajjar, tajjeb ġast jafu n-numru, fit-tieni post klassifikaw Arendar Gourmet u fit-tielet post klassifikaw Up in Smoke. Issa, Daniel, int għandek 10 punti li tista' tihom il-mintrit. Tajjeb, issa l-ewwel għaxar punti kieku. U kemm qegħdin il-punti dan? Ġifieri qed ngħidu. Għandu 60 punt dan it-tim u 48 punt dan it-tim. Ġifieri bl-10 punti tiegħek li minħattihom.
Diffiċli ma faċli fis-sessin. L-10 punti tiegħi jiena ħantihom il- Up in smoke. Up in smoke, pero sfortunatament bl-10 punti xorta jibqaw żewġ punti taħt Arendar Gourmet u għal li jmiss jingħaddu l-Arendar Gourmet u sfortunatament nitilfu lil Up in Smoke!
Ma ħadniex l-għaxar punti imma konna biżejjed biex nkunu Il-ftit li għamilna mill-plat li l-istana namlu għamilni xsawa għax aħjar namlu ftit u jkun sawa bħala kwalità. Allura naħseb dik ġabritna ħafna Li dak li għamilna, għamilnieh sewwa. Eżatt, u orajna wkoll kellhom raġun, il-ġaġis kellhom raġun, għax għalhom ħabba għax jisom kebab, ma prement huma skewers, it's American, eh, eh, American meta tgħid tagħmel xi ħaġa American, eh, konglomerit tal-pajjiżi kollha hu. Għalhekk għandna l-50 stilla u 13 stajl. It-tim li se jħallina llum se jieħu karwax grazzi għal pit stop u s-set kollu tar-relish rubs għal laħam differenti kif ukoll bord biex isservi fuqha.
Grazzi kbira lilek Daniel illi arġejt taħtinna is-sensiela bħala.
Naf nibda bih jiena xufier.
Fier, ġviri li għandu għajdi, għajdu l-ek da. Daniel aħna fisem id-dan u sanu fisem il-Malta Barbecue League, nawguraw l-ek l-isbaħ futur. Thank you, ma prezza.
Grazie ħafna.
Grazie ħafna. U hekk għandna l-ewwel tnejn li tista' tgħid għaddejjin qrib il-5000 euro. Minn hawn nixtieq ringrazzja ħafna l-sponsors tajjeb li jagħmlu dan il-programm possibbli kif rajtu s-setup huwa quite quite big kif jgħidu l-Ingliżi. Ekku, nirringrazzja.
Għallu ħafna input. Nirringrazzja wkoll il-kompetituri kollha u llum ir-riċetta tal-Yes Boss tkun qed titniżel fuq il-ktib ta' riċetti li intkom tistgħu takkwistaw u bil-flus tagħkom tkunu qed tgħinu lill-ALS Malta. Aħna narawkom il-ġimgħa d-dieħla.
Saħħa. The Malta Barbecue League jirringrazzja lil NG għall-ixkaffar fis-supermarket. Luke's Furniture tal-mejda tal-ġurija li t-tim rebbieħ barra l-5000 euro sejħu miegħu id-dar. Alka Ceramics għal-platti. www.malta-farms.com għal-ħaxix frisk. U intom in-nies tad-dar tistgħu tirħu dan il-barbecue tal-Budweiser. Billi